Кем подписчикларым? Менә бүген 10 апрель, ә май. Карагыз әле. Ничек безне быел май. Май, май. Әйе, 10 май. Менә ничек нитте. Эх, каты чагында төшереп калдыра алмадым. Менә Малай бездән кыш киредән әйләнеп килде. Ходайның рәхмәте. Менә бу пирисләрне, менә бу пирисләрне киредән керттек. Әлегә кадәр без аны сакладык. Бүген уже балконда невозможно салкын. Туңырлар дип курыктык инде. Киредән менә өйгә өстәлгә ташыдык. Менә шунда. Хәзер Калганнарын да кертеп бетерәбез дә. Менә Хыдайның рәхмәте. Ана туктады да. Иртәдән бирле ту түгәрәк-түгәрәк кар төшә. Кар бертекләре түгәрәкләнгән инде. Шулай төшә, аннары мондый кар ява. Инде менә тагын кат иттереп ява. Хыдайның рәхмәте. Менә моннан бәла казалар китермәсен, моннан ары кат иттереп яумасын инде. Әйе, шунда куй. Менә, әнә бабай алып керде. Тагын боларны. Әйе. Рәхмәт бабай, рәхмәт бабай. Әйе. Алдырма мине. Алар э, менә үсеп киткәннәр иде бит кояш булгач. Хәзер тагын әнә нишәделәр. Менә бу ниләргә алып куябыз. Гөлләрне күчереп утырткан идем, алар аларны тегендә кирдән тегестәргә күчерергә. Менә монда бер Кыяр чыкмады, ята инде. Әзрәк чыккан иге бакчага төшереп утырткан ик, теплицага. Алар белмим нәрсә эшләп яталардыр. 7 майда утыртып куйган ик, нормальный гына булсын дип. Менә шулай иттереп, менә менә шулай үстерәсең аны помидорларны менә безнең якларда. Безнең як алай җылы якка керми, Әйе, артык кайнар да түгел, артык җылы да түгел. Менә шулай иттереп, кызу түгел. Әйе. Менә керттек кирдән. Хәзер ташыдык. Нихәл труд бит инде бу. Хәзер ана кар яугач анда балконда бөтенләй салкын була. Әйе, Ходаең рәхмәте. Менә карагыз әле. Менә перец, помидор ашыйсым килсә, ашыйсым килсә, Әйе, менә шулай иттереп үстерәсең син аларны. Үстермәсәң, аның бер тебе былтыр 15 сум, быел ничә сумдыр, чүп белгән. Булыр. Менә шулай иттереп, күбесенең теплицага утыртты, туңып бетте. Күбесенеке уже. Менә, әйе. Иртә урожай алсаң шулай, булаймы? Иртә урожай алам дип. Мин алай попробовать иттем инде бер тапкыр. Бер тапкыр 16 мартта утырттым, бер тапкыр 6 апрельдә утырттым. Икесендә дә туңдылар. Әйе, больше беренче майсыз утыртмам дигән идем. Менә быел беренче майда да утыртып булмады. Салкын булды, хәзер дә салкын әле. әзрәк ундүрт төбен утыртып тагын өстенә тагын парник кебек не ясап парник куеп шулай гына кайтуын кайттык әйе белмим нәрсә булыр менә менә менә карагыз әле Худайның рәхмәте менә менә шулай иттереп безнең март апрель Шундый җылы булды һәм эссе булды. Әйе, даже төнне уналтышар градус булган иде. Менә шунарга ышанып күбесе теплицага утыртты, күбесе менә без бер нәрсә дә чәчәлмичә дә калдык. Потому что җирне дә казып булмады безнең нәрсәгәдер теплица ясап. Әйе. Ул теплица гына түгел инде, куй шунда куй. Юк, анда да салкын. Анда да сакын. Менә шулай иттереп, мысал очы барыш, очы барыш. Үсәләр әле. Ә, асыра да. Менә шулай иттереп, әнә караса, кара тан тан ява. Туктамый. Байдан бирле ява инде, мин төшерә алмыйча гына. О! Худайның рәхмәте. Әйе. Отоплениеларны да сүндерделәр. Әйе. Иде дә җылы юк. Ну, балкондагы кебек салкын түгел инде. Менә. Шулай иттереп китте буран. Әйе, буран булды. Буран хәзер күп җирләрдә даже 15 сантиметр яуды. Күп җирләрдә, әйе. Ух.

Менә шулай иттереп, безнең әле ниләрне утыртмаган, чегендерләр, кешерләр дә, җир казып булмады, җирне казырлык түгел ие. Әзерәк астарак ие безнең җир. Әйе, менә шулай иттереп, уже виноградның бер чыккан матуры

Менә күргәне үз бармы диясем аянда. Әйе. Менә шулай иттереп. Әле җиләкләр нормально утыра иде. Еще чүбеннән дә ута, утадык инде. Чүбеннән утамасаң, бәлки кырау төшмәс и, белмим, хәзер кырау төшәме аларга, юкмы. Бик матур гына үскәннәр и. Туңырмы инде алары. Менә шулай итеп, Ходаеның рәхмәте. Бер нәрсә дәгадәт